Үтүө күннэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр киэҥ эйгэҕэ холкутук саҥарыы сатабылын туһунан кэпсэтиэхпит. Бу тыл этии бэйэтэ тутуллаах уонна ньымалардаах буолар. Бастатан туран санааны сааһыланан, кэпсиэхтээх тиэмэҕин чопчулаан, ордук үчүгэйдик билэр билэргин талан, туох сыаллаах кэпсииргин, онуоха дьон онтон тугу өйдүөхтээҕин чопчулааҥ. Матырыйаалгытын үчүгэйдик хасыһан, кэпсиир тиэмэ тэн халыйбакка уонна чопчу бириэмэҕитин тутуһан кэпсииргэ үөрэниҥ. Тутула. Бастатан туран кириитэ. Бу киириитигэр кэпсиир тиэмэҕин сыалгын-соруккун билиһиннэрэҕин. Онтон сүрүн түһүмэххэ сүрүн санааҥ арыллар. Бу санааны арыйарга көрдөрөр матырыйаалы уонна холобурдары таба туһаныахха наада. Ол курдук бастатан туран күүстээх холобуру холобурдаан онтон 200 аһара чаҕылхайа хуох холобурдары туттан кэпсээн баран түмүккэ эмиэ олох күүстээх холобурунан холобурдаан бу санааны тириэрдиллэр. Кэпсиирин устута дьон эн эйигин төһө өйдүүрүн анаара туруллуохтаах. Ол курдук бу арай олус үчүгэйдик ылына олорор буоллахтарына Түмүккэ эн этиэхтээх санааҕар бары биир сүбэннэн тиэллэрин курдук кэпсэниллиэхтээх. Онтон үчүгэйдик ылыммыттара, ылымматахтара биллибэт буоллаҕына, биир эмэ киһи истээччи санаатын истэн, бэйэҥ санааҕын үллэстэн, бу кэпсиир тиэмэҕин арыйар, арыйарга кыһанаҕын. Онтон уустук уонна хаарыйар ыйытыылары биэрэр буоллахтарына, ыгылыйбакка, ыксаабакка холкутук кэпсиир санааҕын өйдөтөргө. Бу мин арааһа бу мин этэрбин ситэри өйдүү иликкит быһылаах онон бу манна өссө үчүгэйдик тохтоон кэпсиим диэн ону дьэ арыйан сиһилии кэпсэниллэр эбэтэр биһиги көрүүлэрбит атын атын буолуохтарын сөп диэн этиллэр аны туран дьон санаатын истэр эмиэ олус көмөлөөх ол эн кыаҕыҥ уонна ытык дьоҥҥо ытыктабылыҥ көстүүтэ буолар онон бу кэпсэтиигэ хаһан баҕарар дьылабый хайысханы бэриллэр аны туран киһи тутта хапта сылдьара Тас көрүҥэ эмиэ улахан суолталаах эбит. Ол курдук бэрэпиэссэр Альберт Михарабян баһаарарын ааҕарынан бу тутта-хапта сылдьыы биэһэн биэс бырыһыан ылар, онтон куолас кылын оонньотон хаҥарыы, ол аата интонация, отут аҕыс бырыһыаны, онтон тыл сэттэ бырыһыаны ылар эбит. Бу манна киһи Тутта-хапта сылдьарыгар арай мух-мах туттар буоллаҕына дьон эмиэ долгуйар эбит онтон бу эн кэпсиириҥ туох санааны арыйа сатаабытыҥ тириэрдиллибэккэ хаалар эбит тиийбэккэ хаалар эбит Онон санааны арыйарга куолас кылын оонньотуу, тутта-хапта сылдьыы улахан суолталаах. Ол эбэтэр визуальный контакте нууччалыы быһаардахха итинник этиллэр. Аны туран куолас кылын оонньотор эмиэ наадалаах эргэ тохтоон, куолаһы түргэтитэн, бытаардан эбэтэр улаатыннаран хаҥарар эмиэ улахан суолталаах эбит. Ол курдук бу ырыаһыт киһи ырыам атыыбын сатаан истибэт буоллаҕына ырыаһыт буолбат, онтон тыл этээччи тыл этээччигэ речевой слух диэн баар буолуохтаах бу оннук оннуга суох киһи эмиэ үчүгэй тыл этээччи буолбат эбит. Аны туран чопчу хаҥарар санааны үчүгэйдик тириэрдэргэ көмөлөһөр. Ол курдук былыргы Греция араатара Демосфен айаҕар тааһы толору хаалаан баран саҥарара эбэтэр уу тыаһын баһыйаары улаханнык хаһыытаан эрчиллэрэ. Онон чопчу үчүгэйдик хаҥарарга элбэхтик эрчиллиэххэ наада. Мин түмүкпэр эһиэхэ сорудахтары биэриэхпин баҕарабын бастатан туран бу уустук ыйытыыларга киһи мух-мах буолан хаалбакка хайдах хоруйдуон сөбүй диэн онуоха бу маннык кинигэлэргэ кинигэлэри үөрэтэн көрөн баран маннык ыйытыылары эһиэхэ биэриэм этэ бастатан туран Биһиги итини урут да истибиппит, онтон туох да уларыйбытын көстүбэт диэн. Биһиги итини урут да истибиппит, онтон туох да уларыйбыта көстүбэт. Хоруй холобура. Биллэн турар, итинник санаалаах үлэлээтэххэ, туох да уларыйбат. диэн. Онтон эн хоруйуҥ иккиһинэн мин былааным туолуо диэн хантан ылан этэҕин? Киһи тугу да иилэн ылара суох дии диэн ыйытыыга. Онно хоруй холобура маннык. Мин туох туһунан этии киллэрэрбин сиһилии өйдүү илик эбиккит диэн. Онтон эн хайдах хоруйдуоҥ этэй? Үсүһүнэн, биһигини тугу да билбэттэр диэн итэҕэтэ сатыыгын дуо? диэн хоруй холобура чахчы баары итэҕэтэ сатыыр сыалым суох диэн онтон эн хайдах хоруйдуоҥ этэй бу ыйытыыларга бээҕит хоруйдаргытын суруйуоххутун сөп аны иккиһинэн айар сорудах улуу дьон сүбэ балта тыллара дин. Бу сорудахха эһиги опыттаах тыл этээччилэр маннык этиилэри эрдэттэн сурунан бэлиэтэнэн тыл этэллэригэр тутталлар эбит. Ол курдук эһиги эмиэ оннук этиилэри булан ханнык түгэннэргэ туттуоххутун сөбүн суруйуҥ. Аны үсүһүнэн Сөбүлээбит тыл этээччигит хайдах туттан-хаптан саҥарар эбитий тылын-өһүн ырытыҥ санааҕытын хоруйуҥ. Бу хордахтары толорон биһиги электроннай аадыспытыгар ыытыаххытын сөп. Үтүө күнүн күндү оҕолор эфиргэ эмиэ биһиги республика лиссиин алтыс кылааһын үөрэнээччилэрэ Мин аатым Эрхан Николаев, оттон мин Виталий Ивановпун. Тыллары быһаарар, саҥаны биллэрэр түһүмэхпин саҕалыыбыт. Бүгүн биһиги олоҥхо бухатыырын тылларын быһаарыахпыт. Хас биирдии кылааска олоҥхону үөҕэтибит, билбэт тылларбытын быһаарсабыт. Дьэрэ, экраны көрөбүт. Анныан тардылы тыл суолтатын быһаарыахтаахпыт, скобка иһигэр хас точка турар да, оччо буква баар буолуохтаах. Скобка иннигэр биир кэннигэр атын тыл тахсар. Холобура бу курдук. Кэскил килиэп. Кэскил диэн тыл суолтата инникибит сайдыыбыт. Оттон килиэби бары билэбит, киһитэ суох сатаммыппыт. Чархан, саҕылыахха. Чап, биһиги, биһиги икки тыл таайахтаахпыт. Онно биир бэлэтиммит тылы баһаарыахтаахпыт. Б ис. Үс буква көтүллүбүт. Оттон бэһик рекис диэтэххэ суох да буллубат. Оннук толкуйдаан көрдөххө э и баар буо. Ол аата наах илиннэ болуктаахтах. Онтон беккер кирис диэтэххэ ээ сөп ди. Маарата бар хараҕа хара таҥаанан бүрүйбүттэрэ киинэ хара таҥаанан бүрүйбүттэрэ ону Бүлүүлэр туот да Хара Бэкир киһитэ диэбиттэрэ дии, хитэ Бэкир баар. Отон Кирис диэн нууччалыыта тетивайын, охсаа буулдьатын тардар флоталаах быа. Ээ, сөп. Аны иккис тылларбытыгар байыахха. Ээ, икки эрэ буквакыт бар буолахтаах дии. Начаас тайарбы буо. Ээ, мин билим. Үҥүү, үүн диэн. Эн билэҕин үҥүү диэн тугун? Мин билэбин. Үҥүү диэн копье, ысытыы, ысытыы тимир сэрии сибэ. Билэбин ээ. Оттон үүн диэн тоҕун билэҕин? Билэбин ээ. Расти, үүнээйи, үүнэр диэн. Баҕар өссөҕүтүн суолталааҕа буолуо. Саха тыла точка, саха тыла точка ру сайтынан көрүөххэ сөп. Ээ, кырдьык даҕаны. Үһүс тылбытыгар барыахха. миискэ мишка дуу миска дуу кэһэх буолуо аҕай мин эбээм үт аргуттаҕына миискэ түгэҕэр үт үт сыһыннаҕына кэһиэр диэччи ол олон хоотох сыһыннааҕы буолуо чэ эппиэтин көрүө көрүөххэ син биир билбэппит кэһэх оккаата футляр дуу чехол дуу ээ оннук буоллаҕа дии ээ кырдьык даҕаны Чэ, бу манан биһиги түһүмэхпит түмүктэнэр. Эһиги биһиги каналбытын кытта оонньоон, кыттыҥ, билиигитин кэҥэтин. Сибиитэ санатабын, биһиги каналбытын куруук көрө сылдьар буолахытына, ыытар оонньууларбытыгар кыттан, билии сүһүөххүтүн сөп. Көрсүөххэ диэри. Күндү Көрөөччүлэр биһиги бүгүн киэҥ эйгэҕэ холкутук саҥарыы сатабылын туһунан кэпсэттибит. Санааҕытын сахалыы, ыраастык уонна чопчу хаҥарарга кыһаныҥ, биһиги биэриилэрбитин көрүҥ, аныыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.